Twaripiirire section two one of the Constitution, twanyorire Katiba ya okoa omwanainchi chinguru na gokwana buna ogotegerera kwaye kore namba ibere. Kenya yasirie omonto orenge bw'eng'encho saa na gofight multiparty democracy bakagoika koyenyora. Kenya yaikire konyora ebiama ebinge, abanainchi baikire gokora egento gekorokwa democratic exercise kebwate independent and free. Igo bono ase eng'encho y'ayio nigo egotoma rambi rambi chiane gochia ase efamiri ya Raila Odinga na Abakenya kwachumura ase ogosiria Omonto okabeire esugi okorokwa Raila Amolo Odinga gototang'anera ime amambere saa ki? Egento ki'omoerio, Raila Amolo Odinga obeire koba beacon y'amang'ana amagenderero gocha gocha after 45 years Kenya bono iga yachire koramokia abanainchi banyorire obosibori bwabo kera esector ya public service yabeire na

na intwe tware gokwana buna abagaambi abake ba korwa Gusii, Kisii County. Pole sana ase efamiri ya Raila Amolo Odinga. Raila orwanereire ense, nore nare gotebia omorai bw'ense omwesimiwa Ruto, pole sana. Bono tiga toremereri, Raila orarire, naende bono tiga arare ase enchera ere endonge. Na komenta nayio ase chikaunti chiaito chia Gusii, Kisii County, tware gosaba Nyasaye,

Ase ogosiria omosike Raila Amolo Odinga, oyio orwanerire Kenya, nare komoroka ng'a nere esavior ya Kenya. Egento ki kiabeire ekebe iga are gotenena bokong'u, gokaana gotenena bokong'u mpaka bono moroche bono Kenya tobwate omorembe. Raila ntokomocha komoinyora ase ekatiba aretete 2010. Ekatiba eye ekareta chikaunti, abanto baito barikire chikaunti, chibesa chinyinge chigotomu gocha amasinani Chibesa chiria chiare koriegwa aria ne president yoka bono ya ngoika chire ecounty tobwate chigabana because of Raila Amolo Odinga senator yare kobao without Raila Amolo Odinga ti women rep igo ntaete kobatebia nonya chi mca nchiare kobao onye ntware konyora econstitution ya 2010 eki nakio egento ekenene mono ndabatebia abakenya Raila atotigeire buna erigasi. Raila onye nokobua. Igo tware gotwara eholiday eye group Raila Amolo Odinga holiday. Tomoe isiko yaye ekiagera amaene Kenya nonye Ruto tare gocha koba epresident onye tari Raila Amolo Odinga. Nere orabetie ense eye agachoka ebinto judiciary yaito akayebeka buya, freedom of speech nonye chimedia bono iga kang'anchiri komoreka amagoso. Corruption ime okorora chimedia chiri ko expose. Raila Amolo Odinga ogerete, ekiagera iga abegete ebinto Kenya, iga arigereretie are, iga atagete ense yaito ya Kenya ebete first class buna chinse chinde chire first class. Nigo nairire ribaga eri korwa eng'ora yane gochia ase efamiri ya Amolo Raila Odinga ase okomosiria bono mambia. Omong'ina oye Ida na abana baye Junior Raila. na ense yonsi ya Kenya ekiara ebwate oborure omonene, igo nkoira ribaga eri korwa rambe rambe yane. Inche Raila Amolo Odinga ekero ngochaka koboria chikura chiane 2017, nero ong'ete advice buna nkorigia chikura chiobochumbe. Amaene nabo abwate obong'aini obonene sana, democracy ere Kenya nere oretete. Bono iga buna togokwana freedom of speech, iga ero nabo okoramora nobe president, nabo okoenda koti. Otenenie ebinto epresidenti egokora. Amang'ana na amaange Raila akorire tingokwana onsi, bono ndaire ribaga eri gotebia efamiri na abanto baito bonsi pole sana ase ogosiria Amolo Raila Amolo Odinga. Ekero Raila ngotitamini arenge ase epresidenti ekoru-koru, nabo atenenete engaki eria ya Kibaki. Agateba Kibaki tosa aende amang'ana Kibaki. Kibaki akaba epresident Raila agakaba nere eprime minister ebinto mbire Raila aretire Kenya nonye ne handshake ndaira oretire akareta ehandshake ya Kibaki akareta ehandshake ya Uhuru bono finally areta ehandshake ya Doctor William Ruto omorembe konyora oburire Kenya konyora Ruto orusigwe ekerogo Gen-z baimogete bagaika parliament Bagaseria abachumbe konyora mambia aye baimokire kogenda State House barusie Ruto iga aria agendeka lakini Raila agatenena akareta broad based government ase ebinto bono bibagire buya chinsi egachi korigereria egateba ng'a batari bono ndoche aba chinsi babekirwe ume ebinto ng'a nakobabire buya igo Raila Amolo Odinga buna obochori bogochi koba gochi motwa Buna atimoka, nabaondoche ng'a Ruta onyorire obokong'u, ekiagera nere ore gocha komobwata ase aire chikura. Bono nario Ruta ataire chikura echi, ekiagera raira are goteba Ruto tosa, Ruto naende aikaranse etamu ya kabere. Yatigaire koba gwani tamu. Abanto baminto, tiga tosabere efamiri yaye, pole sana ase ogosiria. Raira Amolo. Odinga, ase ekeombe kia abagusii, Council of Elders. Amang'ana aya achire ase emambia eye, Nyore konyora ase ewiki eye amang'ana are amange amange ayande agokwana oborwaire, ayande agokwana kiang'u, korende eye nabo inche ndayeroke ng'a nigo ere hasara ase Abakenya, ekiagera omo, omo, omogaka oyo ore ara Iga are gokora ebinto ebinge bia abanto tari ebiaye. Amang'ana akorire ase Kenya iga iga igoro yobogambi, igoro yemeroberi yende ao ao nabo arenge bw'engencho enene sana. Korende ntobwenerete kweremia ng'a okorara nkoroose twensi, ko kwaikire. Bono togokora, na nigo togotwora ase enchera y'amasikani araare ase enchera y'amasikani. Eyio nero erabe egento ekeneene ase abanto baye na abamwabo, na abasani baye kenyingi mono. Igo buna ekanso ya Gusii natebire kwaniaba yabo, igo tore twabeire sore kwaniaba y'abanto bande baminto ao ao. ase okorara kwaye. Mbuya mono.